איז דא באלאנג איך, דאס איז די בעסטע פאר מיר, איז גם זי לטובה. ער האט דאס אנגענומען באהבה, ער איז נישט געווארן אינגאנצן צוקלאפט, ווייל לכאורה יוסף וואלט געדארפט ווערן אינגאנצן צוקלאפט, דא האט ער נישט געזינדיגט און פארן נישט זינדיגן קומט זיך אים תפיסה, אבער ער איז נישט געווארן צוקלאפט, ווייל ער האט אנערקענט אז די אייבערשטער האט געוואלט אז ער זאל זיין דא, טייטשט אז דאס איז די בעסטע פאר אים, און ער האט דאס אנגענומען באהבה גמירה, און דאס די תורה שרייבט, ויהי שם בבית הצור, און אונז ווייסן דאך אלע אז ויהי איז א לשון צער, אפילו ווען ער איז געווען אין צער, ס'האט וויי געטון די פאקט אז מען טרעפט זיך אין תפיסה, ער איז געגאנגען ער האט עס אנגענומען באהבה אפילו ווען ער איז געווען אין צער. די קדושת לוי דרוקט עס אויס נאך שטערקער, די קדושת לוי זאגט, לכאורה יוסף וואלט זיך געקענט צוריק טענה'ן, ער וואלט געקענט טענה'ן די מעשה איז נישט אמת, יו נאו, אזוי ווי מען זאגט, טריי טו דיפענד יורסעלף, און ער האט עס נישט געטון, פארוואס? ווייל ביי אים איז געווען אלעס גם זו לטובה, און ער האט געגלייבט אז דער אייבערשטער האט מיך אריינגעלייגט אין תפיסה, דער אייבערשטער קען מיך ארויסנעמען פון תפיסה, איך דארף גארנישט טון. איז ער געגאנגען מיט אמונה און בטחון און געגלייבט אז אלעס וואס געשעט צו אים איז דער אייבערשטער'ס ווילן, און ווי אזוי דער אייבערשטער וויל אזוי גייט עס זיין, איך דארף גארנישט טון. און וועגן דעם שטייט טאקע שפעטער אז ויהי ה' את יוסף, פארוואס איז דער אייבערשטער געווען מיט יוסף? ווייל יוסף האט אריינגעברענגט די אייבערשטער אין זיך, יוסף האט אנערקענט אז די אייבערשטער איז מיט אים אין תפיסה, איז מילא האט ער אריינגעברענגט די אייבערשטער אין זיך, איז די אייבערשטער געווען מיט אים, און אז די אייבערשטער איז געווען מיט אים, איז ויתן חן בעיני שר בית הסוהר, וועגן דעם האט ער נושא חן געווען אין די שר פון בית הסוהר, און מילא אין תפיסה אליין, איז אים געווארן בעסער דארט ווייל ער איז געווארן אין זכי' א גאנצע שר. סאו חוץ דעם וואס די אייבערשטער איז געווען מיט אים און ער האט געפילט אז די אייבערשטער איז מיט אים, ער האט געפילט די אהבת השם, איז ער נאך געווארן א שר דארט אויכעט. איז מילא דארף מען זיך לערנען פון דעם, און איך רעד רעד איך צו מיך אליין, ס'איז זייער שווער אנצונעמען זאכן בהבלע און אסאך מאל זאכן ממש מאכט נישט קיין סענס, אונז פארשטייען נישט פארוואס ס'געשעהט, דארף מען וויסן, אזוי ווי יוסף, ער האט אנערקענט אז די אייבערשטער געוואלט איך זאל זיין דא, איז דא באלאנג איך, און זאל יעדער מענטש ווי ער איז זאל ער וויסן די אייבערשטער האט דיך אריינגעלייגט אין דעם מצב, איז דא איז די בעסטע פאר דיר. האטס א גוטן טאג.